Id-Direttorat għall-Programmi ta' Tagħlim qed jaħdem id f'id ma' Heritage Malta sabiex itella' bosta sessjonijiet bl-isem ta' Il-Malti fl-Istorja. Sessjonijiet li qed jittellgħu il-Mużew tal-Etnografija, fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Bil-għan li l-istudenti jkollhom esperjenza unika ta' lsienhom.
Mela, d-Dipartiment tal-Malti eh, fi ħdan eh, direttorat għal-programmi ta' talim u assessja flimkien ma' Heritage Malta. Ftul dawn l-aħħar erba' snin konna qegħdin nofru il-programm il-Malti fl-istorja għall-istudenti tas-seba' sena fl-iskejjel medji. L-attività Il-Malti fl-Istorja hija attività li, kif diġà għedt, hija għandha rabta diretta mas-sillabu tas-seba' sena fl-iskejjel medji għal meta l-istudenti jiġu biex jagħmlu l-preżentazzjoni tagħhom u qed iħaddmu t-taħdit tagħhom. Il-Palazz tal-Inkwiżitur fih insibu wkoll il-Mużew tal-Etnografija u għaldaqstant dan il-mużew minnu nnifsu huwa ta' motivazzjoni intrinsika għall-istudenti tagħna sabiex jidħlu fl-ambjent ta' tradizzjonijiet ta' snajja' u kif ukoll superstizzjonijiet fl-istorja ta' Malta. Apparti hekk, wieħed iżomm quddiem għajnejh ukoll il-fatt li jkollna studenti li tkun l-ewwel darba li qed jiġu f'dan il-Palazz tal-Inkwiżitur. U allura, hekk kif jaslu fil-Palazz tal-Inkwiżitur, intuhom ftit tagħrif fuq il-Palazz innifsu. L-ewwel attività tkun preżentazzjoni awdjoviżiva. F'din il-preżentazzjoni l-istudenti jingħataw tagħrif dwar snajjiet differenti, għodod kif ukoll materja prima illi bih kien isir l-ilbies tradizzjonali Malti. Hekk ngħidu aħna ilbies li kien ikun għall-popolin kif ukoll għan-nies tan-nobbiltà. Wara li ssir il-preżentazzjoni awdjoviżiva, imbagħad ikun ukoll ikun hemm ukoll attività oħra li tkun aktar interattiva għaliex din ħa tkun qed issir mill-istudenti nfushom. F'forma ta' logħba, l-istudenti jinqasmu f'żewġ gruppi u issa jridu jkunu jlibbsu huma stess il-manikkini b'ilbies tradizzjonali li jkunu diġà semgħu dwarhom. Jiġifieri, ħa jkollhom numru ta' lbies tradizzjonali mifrux fuq il-mejda u sta għal kull grupp illi ilibbes dak il-manikin partikolari u jpoġġilu ukoll it-tabelli bl-ismijiet partikolari tal kull ilbies li jkunu qegħdin ipoġġu fuq il-manikin. Dan qed ikompli jisaħħaħ minn dak li jkunu diġa raw u semgħu fil-preżentazzjoni awdjoviżiva. It-tielet attivita li jkollna fil-Malti fl-Istorja. tkun il-ċans li ma jkollhom biex jaraw il-bies awtentiku li qed miżmum b'tant kawtela fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Hekk kif l-istudenti jidħlu f'din il-kamra, ħa jkunu qegħdin jaraw u anke jieħdu tagħrif mingħand il-kuratur tal-istess palazz dwar dan l-ilbies partikolari, kif inħadem, kif ukoll għal xiex, xi skop kellu kif kien jintuża. Ovvjament, hawnhekk ikollhom ukoll iċ-ċans li jistaqsu mistoqsijiet dwar ilbies differenti minn ieħor, kif wasal fil-palazz tal-Inkwiżitur, però l-aktar ħaġa importanti huwa li nkunu qegħdin nuru l-istudenti kif dan l-ilbies qiegħed jiġi kkonservat fil-mużew, ġifieri b'temperatura u wkoll li ma jagħmilx ma jkunx hemm affarijiet oħrajn naturali b'xi mod jew ieħor jaffettwaw 'l dawn l-ilbies li jkun, dan l-ilbies li jkun wasal hawnhekk. Wara l-waqfa li huma jkollhom, l-istudenti imbagħad ikollhom ukoll iċ-ċans li jagħmlu r-recta. Recta li aħna adattajna mill-dokument notarili ta' żmien l-inkwiżizzjoni fejn din ir-recta huma jkunu diġà konxji minnha u jafu dwarha sa minn qabel jiġu hawnhekk fil-Palas tal-Inkwiżitur, tant li anke jkunu għażlu r-rwol li huma ħa jkunu janimaw waqt din ir-reċta. Apparti hekk, wieħed irid jifhem ukoll li f'din ir-reċta, apparti li l-istudenti ħa jkunu qegħdin jaqraw l-iskritt marbut mal-personaġġ partikolari tagħhom, se jkunu qed ukoll anke jilbsu l-ilbies ta' dak il-personaġġ partikolari u dan ħa jkompli jżid fl-entużjażmu tat-tfal u fil-gost tal-attività nfisha. Wieħed irid jifhem li din l-attività hija attività kurikulari, però tul l-attivitajiet ħa nkomplu naraw kif din l-attività tinbidel anke fi cross kurikulari għall-fatt li ħa jkollhom tlaqqigħ kemm mal-istorja kif ukoll mal-arti performattiva, b'mod partikolari meta jiġu biex jagħmlu u janimaw ir-reċta marbuta ma' żmien l-Inkwiżizzjoni. Din l-attività l-Malti fl-Istorja ħa tkun qed toffri għarfien biżżejjed lill-istudenti biex meta jiġu biex jagħmlu l-taħdit tagħhom b'rabta mal-ħila tat-taħdit fil-assessjar kontinwu fil-klassi, dan ikun jista' jsir b'mod komdu u anke jkollhom għarfien sħiħ ta' dak li qed jitkellmu dwaru. Bla dubju ta' xejn, il-ħsieb tagħna huwa li aħna nkomplu nagħmlu dawn l-attivitajiet mhux biss għall-istudenti tas-seba' sena imma anke ta' snin oħrajn, dan dejjem f'ħidma kollaborattiva ma' Heritage Malta, u ma' istituzzjonijiet oħrajn sabiex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu nsaħħu din l-attività nfisha, inkomplu nilħqu l-miri u kisbiet f'sillabi mhux biss tas-seba' sena imma anke f'sillabi ta' snin oħra, għall-ġid tal-istudenti tagħna, għall-ġid tal-ilsien Malti li tant inħobbu u fl-aħħar mill-aħħar għal dak kollu li lilna jagħmilna Maltin.